Na sɛ worekyerɛ a, na seesei yɛbɔɔ dan mpata mu a deɛ Nkranfoɔ no refeesi no nso, ebi rekɔ so wɔ hɔ. Wɔ dan ha paa, yɛbrɛ paa, nyansafoɔ, yɛbrɛ. Wɔn adwuma yɛ tɔ so, ma ɔmanpanin mmoa yɛn. Yoo, sɛdeɛ maame seɛ no, ɔse, eh, mampanin, bɔ mmɔden na ɔdan mpata mu a nso deɛ ɛrekɔ so wɔ Nkran ne.

Ok seesei no ɛyɛ yɛse biribi aba yɛse fig the country a Nkranman mu koraa ɛyɛ ninth May a yɛbɛ yi a ɛyɛ ɔyɛkyerɛ kyenkyerenkyɛ bi ɛɛba so wɔ Nkran mu. Miɛbisa sɛ ɔdan mpata mu a saa ahokyerɛ no a amanfoɔ ɛɛbɔ so no ebi ɛwɔ ha anaa ha deɛ mo ho dwo mo wɔ ha? Oh yɛ ha seesei yɛ ho kyere yɛ paa ebi wɔ ha ebi wɔ ha yɛ ho kye no yɛ paa nti yɛsrɛ ɔmanpanin sɛ ɔnhwɛ ɛnneɛma no mu na. ɔma no nkɔ yie ma yɛn na afei road no a wabra no nka menkɔ deɛ a nka nsuo no na wɔbra sɛ mo obi nkɔ nsuo so nkɔyɛ na nka baabi foforɔ ɔmpɛ sɛ moto road no ɛyɛ yie no na nka ɔma bɛkɔ so sɛdeɛ ɛbɛyɛ ahokyerɛ no ɛbɛkɔ fam kakra na sɛ wosusu sɛ eh, gold no a ɔbra sɛ yɛnya atu no

Wobɛtumi aboa ama ɔman no ayɛ yiye. Susu sɛ, saa nneɛma mmienu no, saa sika no a wode kyerɛkyerɛ no a mmerɛ a ɛyɛ petrol ma no, ɛna saa sukuu nsɛm no a aba bɛbue no nso ka ho. Ne sɛ, sika no a ɛyɛ Nana Addo ne n'aban no de faa mobile money so ma amanfoɔ no, ne free SHS no, ɛho ka no, ɛno na wosusu sɛ ama ɔman no mu ayɛ den? Ɛyɛ me nso, mepɛ sum adeɛ kyerɛ.

Yɛwie a yɛn nyinaa yɛde awerɛhyɛmu ne gyedie kɔtɔ aba ma no 2016 ne 2020 ba sɛ wɔdisapɔnte yɛn so nti ɛwɔ sɛ ɔnyɛ biribi mfa ahoma no ahoma no asɛ yɛ adwene sɛ ɛbɔ hyɛ bi bɛbɔ hyɛ ne adeɛ nyinaa sɛ youth no yɛayɛ disappointed nti na ɔnti na yɛn ani abere sɛ wɔn fixe country nti ɛwɔ sɛ wɔn tie youth no so kura na wɔn fixe country because adwuma ni system no mu biribiara yɛ basaa so ɛwɔ sɛ wɔn tie ɔmanfoɔ no asɛ sisi ano

Ɛnyɛ aban na ɛde biara de dɛn biribiara bɛto no so. Hwɛ ɛnnɛ lɔre kwan nso, obiara nom ice water na wato akɔnen ha na wato akɔnen ha. Nti hwan, hwan na ɛbɛbra? Da biara ɛyɛ a wɔse zoom lion, zoom lion, zoom lion. Na yɛn nyinaa yɛnom nsuo na yɛde hyɛ yɛn bag mu na yɛduru fie na yɛto gu a, ɛno bɛboa anaa dɛn? Ɔman no mu ayɛ dɛn ate? Sikasɛm nso te ayɛ sɛ loan a wɔakɔgye yi. Loan no, ɔsɛ yɛyɛ dɛn a yɛbɛtua? Loan no, yɛyɛ dɛn a yɛbɛtua? Nti wɔnnye, me dɛ ɛka me sɛ wɔn wɔnnye, wɔyɛ dɛn a yɛbɛtua? Na aban no nso nhwɛ sɛ deɛ ɔdɛ yi, ɔde yɛ no, ɛdɛ yi, ɔf, ɛ, ɛ, ɛso bɛba dɛn, fasoɔ ayɛ dɛn ama temanfoɔ no. Na na ɔmo nyae sigadie sigadie kakrakra bi na ɔmo di no ɔmo nyae na ɔmo fa nhwɛ yɛn temanfoɔ no free education ɛyɛ best double track ɛyɛ best but ɔmo yɛ sɛ nneɛma bi wɔ hɔ a me dɛ kame ɛkame mpo adeɛ a anka dɛ short cut ne mɛyɛ tete grade akwadaa a wɔnyɛ saa no yɛama no akɔsua ɛyi adwuma anaasɛ yɛama no akɔsua vocation skills bi na ɔno nso de abɛboa na ɔmo ma nkwadaa no nyinaa kɔ sukuu a wɔn na nkɔsua carpenter wɔn na nkɔsua amazing na ɔmo amɛyɛ biribi.

But ɛ ɛyɛ tu aduru mu a ɛyɛ sɛ yɛdze ehu dɛ sɛ o yɛ standard ɛ price no ɛyɛ dɛn ɛyɛ so standard a obi ba a obetumi ayɛ dɛn atɔ adeɛ no bi na yɛ ɛdze ɛnɛ wo ba kɔtɔ adeɛ two cedis sisiɛ yi wo twɛn wo ba ɛdze two cedis fifty pesos na ɛyɛ aban ɛnyɛ aban yɛn ara na yɛku yɛn ho. Nɛ sɛ temamufoɔ no ankasa no mmara bi nhyɛ da nyɛ adwuma mma yɛn ankasa. Temamufoɔ deɛ mmara bi nhyɛ da nyɛ adwuma mma yɛn because obiara wɔ ne price a ɔde nenam. Obiara wɔ ne price obi tɔ eh, wei se ya ne sɛ ne yɛtɔ nsuo eh, 20 pesos ebi tɔn 30 pesos ɛde nam obiara wɔ ne price ɔde nam nti ɛsɛ kɛ yɛpɛ mmara bi ma yɛ sɛ o mmara wei deɛ ma sa yɛde tra yɛde yɛde ma timanfoɔ sei ne sei ne sei na ehu sɛ dɛ ɛsɛ ba aban mpanyinfoɔ na ɛsɛ ɔmo hwehwɛ sɛ dabi regulations no ɛne eh, rules bi wɔ hɔ a ɛsɛ ɛdimi dɛ because one me pɛ se no Obi kɔ wia ɛyi wei bɔɔdeɛ ne yɛ ama no four years na aban panyin baako akɔ di sika almost billions ne yɛ si yɛ hwehwɛ mu ne yɛ gyaa no ne ɛbɔ a yɛ ngyeli no ɔno a yɛ nyɛ ne hwɛ ba obi kɔ wia bɔɔdeɛ o akɔkɔ ne yɛ gye no two years ɛno saa rules ne wei ne nyinaa ɛsɛ aban tumi yɛ dɛn ɛhwɛ na saa wei sɛ adwuma bi na ɔde wɔn ma a ɔn. Na ɔmo akɔ bɔɔla so na ɔkɔ two months three months na ɔkɔ pra bɔɔla no so aa na waba ɛno betumi aboa hɔn yɛda no zoom line yɛde ma yɛ zoom line bɛyɛ three months anɔpa bia na wɔde ti wei mu a obi a bɔɔdeɛ no bɔɔdeɛ yɛ ahen na dza but ghana mpanyinfoɔ no bebree hɔ ɔmo di sika nso yɛnyɛ wɔn hwee. na ɔmo nna mu, na yɛannyɛ ɔmo hwee, na Temani akowia bankye ne bɔɔdeɛ kakraa bi a nneɛma dza ok ɔdɔ wɔ dɛm. Ntsi yɛdze saa rules and regulations na aban tumi yɛ dɛn hwehwɛ na yɛ dɛn boa ɔman Temanfoɔ no. Ana yɛ brada yɛbɛda ase yɛbɛda ase sɛ wo ne yɛn atwetwe nkɔma akyiri wobɛte yɛn nka. Yo, meda ase paa so.